Erokamano jawinjo mara kaka bende watime pilo chenro ni endi en mar injili kalo kaka bende obiro ni ka endi e J Media kanyo endi chieng' wuok tich tich abich mar juma ka juma kawuono ni endi an ka endi gi pastor mari mapile to kapok wachako ng'wech to we amiye kinde mondo bende olamnwa ka endi Nyasaye.
Erokamano Nyasachwa nikech ipong' kod ng'wono, isiko jatelo, nimiyo piny obetie, jaloyo gik manie iye, Jakobo maduong', jomoyie gi joma ok oyie duto, gin magi Janasareth, omiyo duong' mondo odogni, e remb Yesu Kristo maduong' ma Jawar. Amen.
Kaka watime kaendi pile, wabiro kelonu chenro ma bende wabiro twak e wiye bang'e no endi to ang'eyo ni ibiro gwedhori kamoro amora ma intie, arwaki ni machiegni. E kono ni endi ti, iko nang'o Nyasaye? Eh. Kawuono wadwa ni wawuo ane kuom ngima mar mudho. Ngima mar mudho. Eh. Sama ilosie mudho kata bende sama iluongo nying mar mudho e ngima, mm. ng'iso ni nitiere kido no endi mar Satan nikech ong'eyo ni pile Satan eh. otenore gi goeki mag mudho. Eh. Koro wan ipogonwa ni en mudho mane midwa losie joma kawuono ni endi. Ni wan kod mudho chieng' didek Mhm. mudho ma ka piny ka chieng' opodho Ah. to mudho mako piny Mhm. omako bath piny konchiel Mm. kuonde moko to chieng' rienye Mhm. koka nitiere mudho ma ng'ato odonjo ot ma onge taya Mm. to otimo mudho Timo mudho. otimo mudho Mm. kendo ko wanitiere kuom rogo moko madongo Mhm. ma kuonde midonjo godo tindo ma ok nyal miyo ler donji mm. ok mane ma wuo wawuoye sani mm, ilose mudho mane wadwa wuoye e mudho mar chuny mm. e mudho mar chuny chuny dhano e mudho mar chuny kata ngima ma ji odako mar mudho ngima madago mar mudho e, maloso e mane gimodo wuoye
erokamano ahinya mano endi bende thoro mar kawuono ni endi en mudho mane ma bende odak gi dhano kata en mudho mane modakie chunye dhano Sama iluongo ni weche mag mudho, ndiko moro wacho ni kar chakruok Nyasaye nopogo ler koa kuom mudho. Kamano. To nyiso ni noketo mondo ler obetie bang'e bende mudho bedie. Ere kaka mudho nyalo dak gi ng'ato? Gimomiyo awacho wa- gimomiyo wawuoyo kuom gima iluongo ni mudho Mhm. eh, kata kaka mudho nyalo dak kod ng'ato Ng'ato sani koro kata sama ng'ato godiochieng' Mhm. ing'e ni en ler Mm, Odiechieng' ler Eh, nitie. ler nitie Mm, to lerno ok en ler mhm. manyalo donjo e chuny ng'ato Aha, manyalo fwenyo ni kaka ng'ato en yeah, to ma endi mhm. ma mond wuoye en mudho ma kata ng'a opo mana ni en odiochieng' Mhm. to ng'ano en ng'at mudho kata Nikech obedo karo- ni chieng' rieny Kare- to ng'anye to mana ng'ad en mudho ng'at mudho nyiso ni ok en mudho minyalo ne gi wang' Eh, ok en mudho mineno kod wang' Mm, en mudho madak kuomi kendo odak ok odak kata e ringruok odak e Eh, chunyi odak e chunyi Mm.
nikech kaka ne wawuoye mokwongo Mhm. ni dhano ok en ringruok Aha. To dhano en ang'owa? Roho maler. En roho. Mm.
Kaka dhano en roho cha, Mhm. iwuono nwa ka chieng' ka rieny, Mhm. to miyo ochiwo mana ler nang'owa ne ringruok. Ne ringruok. To kochiwo ler ne chuny. Ochiwo ler ne ringruok. Eh. To ok ochiw ler ne chunya iye kucho. Ne chunye. Mhm.
Ok ochiw ler ne chuny. To gima chiwo ler ne chuny en Yesu. En e ler. Yesu e ler mar chuny. Eh, mano mu iluongo ni ler nurieny e mudho. Mm. Ma en Ruoth Yesu Kristo. Kendo en e ler mar ang'o? Mar adiera. Sama ng'ato odak e mudho, ibo nwa ka ng'ani odok ka juoga, mm-hmm. gige juoke gin gige mag mudho. Kata mm-hmm. itimo gi mana odiochieng' to itimo gine gine gige ang'owa. gige mudho eh, sama ng'ato ohero ndagla ohero bedo mago gige ang'o gige mudho sama ng'ato wuon eno ka chunye ne to da pur moko ma mana noneg ng'ato mondo obed kod mwandu obed gi gima ber obed kod gima ber nyiso ne ya mm-hmm. ng'ani wuon en ang'o ang'o ng'at ng'at mudho mm. nyiso ni mudho dak e chunye mm. mudho dak e chunye nikech gi timbe mudho ema miyo ng'ato bedo ga ng'owa kod
paro mar timo gima eh, rach paro mar timo gima rach nyiso ni mudho odak e chunye mm. kaeto beng' okawo tich bang' mudho to oketi e tim mano mane ma nyiso ni ng'ato odak e mudho eh, ma nyiso ni ng'ato odak e mudho mm. eh. to en en en en kare ang'o moro bende watimo mondo wathegre weche mag mudho wadagi e ler ng'ama odaki e ler nyisa ng'ama odaki e ler ng'ama odaki e mudho kaka timbe gichamo ee ng'at modaki e mudho otimo gige mudho mhm. mane momiyo ineno ka ng'ato nikod chir ng'ato nikod chir ma onyalo dhi minwang' ka seche moko ochomi e choma tir okone bwana kuchwanyru matin to koni bwana an kik itu koda an anyalo negi mm. eh? iwinjo kama koro gino seche ko sechopo e nek mudho dak kuome mm. ma dwaro gige mudho eh, ng'ato nyalo pidho majini mm-hmm. gigo majini gin gige ang'o gige mudho gin gin gige mudho mm. lakini ok negi kod wang' mhm. iwinjo ok nyalo neno gi wang' ok negi wang' mm. to gin roho kaka dhano bende gin roho mm. nyiso ni gin mudho mag roho gitudore ei roho ee koro ng'ato nyalo wacho niya piny ruodhowa e dalawa wan kod ang'owa kod chunje mag mag oganda ma notho iluongo ni ancestor spirit mano nindo e ndalo machon. mano onene ja ndalo machon nyiso ni ng'ani nitiere kaka tudore kod piny ruodh mudho nikech yesu wacho niya ni onge tudruok e kind jo- jo- eh, eh, kind piny ruodh joma ngima gi piny ruodh joma tho onge ang'o Onge pogruok. onge tu- onge tudruok Onge tudruok. Eh, Mm. koro ka nyiso ni nitiere tudruok to nyiso ni nitiere gimiluongo ni mudho ma jogi osedonjo Mm.
Mano emomiyo seche moko iwacho ni samoro ng'ato timo timbe moko e kie kit ngimane to odak gi mudho kuome. E, odak gi Nitiere mudho. kido moro mar Satan E. modak e chunye Modak e chunye. mamiyo otimo gik ma kamano. Omiyo otimo gik To ok wanyal neno mudho gi wang'wa, E. to gin gik modak e chuny. Eh. Ok giti kuom ringruok, Ok to gin giti. gik midak ma ok nyal ne gi Mano wang'. nyalo ne gi wang'. To ng'ama nie ler, To ng'ama ni e ler we mondo wasom mathin mhm. eka wagowo to atwo. Ka wasomo we wasomo somo gi Johana. Johana Injili. Eh, Johana Injili. Wado mana wasomo mbe ariyo. Aha. Johana Injili. Johana Injili wacho ni adek. Johana Injili adek. Apar kod ochiko.
Adek apar gochiko wacho niya. Eh. Adek apar gochiko wacho niya nde. Eh. Wacho kama. Mm. Eh, burano chalo kama mm. ler osedonjo e piny yes. to ji ohero mudho mm. moloyo ler nikech timbe gi richo bebe timbe gi richo nyiso ni a ng'ama ohero mudho ng'is timne rach mm. timne ok ber timne ok ber e, timne ok ber mm. ong'at ma ong'at ma ok oyie ni mondo ler mondo odonj kuome nikech nitiere ohala monwang'e ang'o e mudho mm. eh, to ka oonge go ohala monwang'e e mudho to onyal yie kod mudho mm-hmm. to nikech nitiere ohala monwang'o mane eh, oyie kod mudho oyie kod mudho eh, to oganda ma sani mang'eny gibedi jodolo gibedi joma nade nyaka jok mok lem nyaka jok matimo nade moyie sana sana bende sani joma dhi e ute lemo mm. en jok ma jo jok ma maricho ma pok odwaro nwa joma donjo e ute mag kanisa Eh, oye ute mag lemo Ute mag lemo. ute mag gin ute mag lemo Aha. mosebedo ute mag lemo mag nyiseche mag piny mag piny Eh. ok mi nyasaye mane ochweyo piny gi polo Eh, duong' mane momiyo ibiro nwa ka pasta nie mudho jo- nyaka wasere kata nie mudho Mm. kendo giyie kuom mudho moloyo wa nyasaye Mm. kendo ibiro nwa ka ng'ato dhene ni nitie ng'at moro mang'eyo maber manyalo konyi to oyie kuom gino nikech chunyi otudore kod mudho ok chunyi ni kuom mudho mm.
mani momiyo seche moko oganda mang'eny oselal ahinya koa pimo kinde masani kata bed ni tieng' masani endi yeah. jomoko wacho ni pime mane giting'no endi ma noa nodakie mm. nikech oganda osedakie mudho to gino endi ma gitimo ni gidwaro gik mabeyo mag piny mineno gi wang' mm. to gige mag piny ong'eyo pile ni kanyo endi gin ng'eny gi gin mag mudho mm. anyalo paro ndiko moro kanyo endi ne wacho niya jafarisai moro mm. nodhi yesu mowacho ne ni japuonj ere gima mondo atim mondo atim nade ane piny ruodh polo mm. nong'ise ni nyalo mana uso gigegi matho mago piny ipog ne jochan mm. mondo eka ichak luwa to mm. wachno nobedo ne matek ahinya ng'iso ni joma ohero gik mago piny samoro ahinya unyalo bedo gi tich matek ahinya mondo chieng' moro achiel odhi ocham gikeni mag eh, eh, mag polo kanyo endi chenro eh, pod nana jwang' junior kaendi matayi wan kaachiel bende gi brother okech chenro ni ni moyango kanyo endi ngima mar mudho modakie ok e kanyakla mar Kristo ma sani endi. Ma. Nitie jomoko ma wuondore. Mm. One in, in kinene ineno odak e ler. Mm. To chien kucho chonde otimo timbe mag mudho. Tutu ma mudho. Joma kamagi ok ang'eyo ni inyalo nyisogi ang'o.
Nitiere wach moro ma kapok aduogo penjo ni notoe mondo awache. Para ne Nikodemo, jadolo maduong' mhm. e dini, mhm. e dini gi ne en jadolo maduong'. Mm. To chune ni mondo ang' olewre otieno eh. mondo odhi orad kod ng'awa. Odhi ogo mbaka gi japuonj.
Odhi ogo mbaka kod Yesu. Mm. Kopenje ni atim ang'o mondo Timo nade? Adwaro ni pinyruodh Adwaro polo. pinyruodh polo. To okone ni nyaka nyuol e nyuol mang'o? Nyuol manyien. Nyuol manyien. Mm. Eh, ni penj penj ni anene ya. Ni to kar kar nyaka jok mineno manie ute lemo madongo gi. Mhm. Ka ok gidhi ma giluwo Yesu. Aha. Kata po mana gitiyo gi nyinge kamano. Nikech Aha. nyinge mane go ala. Nyinge man go ala. Eh, nyinge mane go ala. Mm. Onge nyinge minyalo kata jachien mineno ma ji jogo side godo no. Aha. Eh, yani Gin gin mar adiera gi yie gi Satan to gin mar miriambo to gi yie gi ngawa gi Yesu. Iwinjo. Mm. Nyiso ne ya gimi ngiso oganda mhm. public oganda manie public mhm. to neno ni neno ni Yesu mi wuoye. Mm. Lakini kodok kocha lakini Yesu no wuoye. Angidhi gi lidho gi mpaka ga jama ngama chielo. Ngama chielo. Mm.
Koro nyiso ne ya sama jalcha nodhi to nodhi nwang'o ma- manyo ngima Mm. oweyo jok ma nokwayo gang'o giri gi jogo duto Eh. to odhi manyo ngimane openjo ni to atim nang'o Mm. Mondo acham ngima mosiko. nodhi gotieno nikech wach yesu mane opuonje notoye Mm. nonyong'o chunye nikech ne ni kido Ne ni mar kido. pinyruoth Mm. Mm.
Nodak kode. nodak kode Erokamano.
mano gima ne yani ne en nyathi nyasaye mane kama rach Mm. mane momiyo ng'at ma Otimore nade? Ng'at ma nyathi Nyasaye en nyaka ok obed ng'at ma is religious, mhm. to obedo ng'at ma is godly. Ok religious, eh, eh, to godly. Eh. Nyiso niya, ok obed ok obed ng'at ma jadin, ma jadin, to obedo ng'at ma luwo Nyasaye kata ng'at ma nyasa ma, ma ja Nyasaye. Nyasaye. Eh, mm. ng'at ma Yesu dakie iye. Mm -hmm. Yesu dakie iye. Yesu dakie iye. Eh. Mano e kama inyalo thegori gi weche mag dakie mudho kaka niselero mokwongo. Eh. To gin ang'o gini ma bende inyalo wacho ne oganda go ikime seche moko gidakie mudho to ngima mar mudho oselal kodgi ibiro medo paro kata chien kanyo endi waseneno eh, sinema mang'eny mawacho niya jomoko nodakie mudho skul samoro mudho wuok e otame ber adieri nyalo tame mudho kiseng'e ler to dok isebeda memba mar kono Mm. Eh, sebe remember makon. Aha. To ng'at ma dwaro noweyo to weya weya. Mhm. Gimoro omo chuny ng'ato omo chuny ng'ato. Mm. Eh, ka gimoro oromo chuny ng'ato, to ng'ato ng'ado bura to luwo Yesu. Mm. Ma kata po mana ne a, nikech mano e yo kende. Mano e yo kende. Mano e yo kende.
Mar wuok mondo iwe pinyruodh mudho, Eh.
ichak ng'iyo ler. Eh, Mano e nikech yo. nikech ngimani ngimane mosedago. Mhm. Ngino dog gi ndalo mathin to we ringre. Mm. Kata idong' ma gi piero abich mano mano seche moko. Mm. Mana dik- dakika abich ne Nyasaye. Ndalo piero abich.
Eh, ndalo piero abich gi higni Dakika piero abich ni no. Higni piero abich Nyalo cha- chano ne Nyasaye bende dakika abich kende kende e nyime.
e nyime. Mm. Koro gik mineno midago mathesgo ne giluoro aluora Nyasaye. Koro nyiso ni koseneno mofwenyo richone to iye yie ni ruoth an aseyie. Ayie wena.
Ayie wena. Mondo Kaka aduogi e jodolo. ler kendo.
Mm. Mm, erokamano ahinya jawinjo mara kaka bende aseng'isi motelo chino ni endi mar injili kalo mataye na jwang junior ka injwan koda brother okech matemo lerowa kanyo endi ngima mar dakie mudho no endi omido oganda mang'eny osebedo kanyo endi kolal ahinya e wach nyasaye e kama endi kadhi mbele gi penjo mondo watem lero e wach ni endi oganda moko osedakie ler oganda moko osedakie mudho to kanisa masani endi samoro isetemo lerone samoro osebedo ka wito oganda kendo bende gima giyalo samoro otudore gi weche mag mudho Mm. chieng' kacha chande to e mbele wato ginyiso ni wan wa jogo eki mag nyasaye Mm. to jogo mapok owar jogi mapok owar mapok ong'eyo wach nyasaye pok gidonjo e mudho pok gidonjo e ler eka ubiro ng'eyo ni adieri magi gin joler magi gin jomudho odwa ni mondo ochak wach nyasaye to ok ong'e noluw kanye Wang'ise niya, Aha. ni kaendi nitiere chalo tim ariyo mhm. tim ariyo maonge ng'ama ni neutral mhm. en ni ka ok iyie kristo ilwar e lwet satan mm. to ka ok idagi satan mhm. ilwar e lwet kristo nyiso niya gima nyisi ni satan raja emomiyo ilwar e lwet kristo mm. to gima convinsi ni satan e, e, yesu raja ema kulwar e lwet satan koro onge ng'ama ni neutral mm. ee Mano ema omiyo ng'ato ang'ata ka koro kidhi sani nyaka pagan, ng'at ma ok dhi kanisa, mm. ibiro nongo ka ja ki ko iwuoyo kuom kuom wach Nyasaye ibiro nongo ka ja chiero dak e iye, mm. migolo. Mm. Ang'o momiyo mano timore? Mm-hmm. Mano timore nikech adiera kata ok ilem, chuny moketi ni ok inyal lamo Nyasaye no, en chuny Satan. Ogole kuom Nyasaye.
Eh, en chuny mogole kuom Nyasaye. Eh. To gima nomiyo oro dhano en ni dhano mondo obi mondo olam Nyasaye obed e kido mar Nyasaye kaka roho mondo mi chunje mosebiro ma ok osebedo achiel kod Nyasaye mondo obed achiel kod Nyasaye. Mm. Mano miyo nokichwe dhano e kido machal eh, kode eh. koda uh, ka bende tim. Nyiso ni nochwe Nyasaye gi dhano gi Nyasaye. Mm. Ka en kod chuny Nyasaye. To gima oketi ma koro in ichung' ma in tenge in idwa wacho ni in neutral en chuny mane? Mm. Eh? Chalo nyathini minyuolo Kamano. koni koro an aonge gi baba gi mama. Nyiso ni nitiere ng'at modinaye. Mm.
Anyuole an owuon Eh. to kweda. E okwede okoni an koro an an neutral an aonge gi mama na. Mhm. ah, Kata an aonge gi baba. Nyiso ni nitie samoro ng'ama omiyo nyima baba na Eh, mama. koro chalo ka gima ochung' e diere. Mm. Chung' e diere okoni an an ok aja koni an ok aja koni. Kamano. Ing'e ni nitiere ng'ama onyuole ri. Kamano.
Koro mane gima ji timo. Mm. Eh.
Kamano endi, adwa ni mondo bende iwuo go oganda go eki ma bende osedak e mudho nikech wadogo afwenyo ni kara bende mudho waroga joma nie ler duogo e mudho. Mm. Jogo eki ma odak e ler mm. to samoro uh, mag mudho pod ywagi. Mm. Eh.
Mano, we are so so so ma bende mana Johanna no. Johanna Boro. Johanna Boro. Eh. Johanna Boro kare adiwa. Apar kod ariyo. aboro kar apar kod ariyo wacho niya, mm. wiye malo wacho ni Yesu en ler mar piny. Mm. Yesu nomedo puonjo ji kawacho ni mm. an e ler mar piny. Ng'at moluwa ok nowuoth e mudho to nobed gi ler mar ngima. Mano. Koro nyiso niya, ng'ama dwa luwo Yesu en ok wuoth e mudho. Mm. Nikech Yesu e ler mar piny. Koro ka ng'ato dwa wuoth e ler to nyaka oyie kuom Yesu. Mm. Eh, ka ok iyie kuom Yesu to nyiso ni ok inyal wuoth e ler. Nikech ler en mana Yesu kende. Ler en Yesu owuon. Ee. Mm. Ler no en na Yesu. Mm. Koro ka ng'ato dwa nowuothie ler, Aha. nyaka oyie Yesu. Oyie kuom Yesu. Ee, nyaka oyie kuom Yesu. Ma jawar. Ee, to kidagi Yesu to nyiso ni idwa ni iwuothie mudho. Mm. Ee, Mana mana e- en o- nikech ng'at mo oyie ler, Mhm. to ndiko wacho kotieko kanyo kawacho niya, Aha. ni onwang'o ler mar ngima. oyudo ler mar ngima to ler mar ngima en ngima mosiko manyaka eh, chieng' mosiko manyaka chieng' ma en kristo mm. eh, mana ma en nyasaye roho mane obiro e ringruok mowuotho kod dhano kama endi mochiemo motimo gimoro amora gi dhano mm. mondo mi oduok oganda ne kuome to iyae in pod iwacho niya ni an adwa chung' ni ut roho ni an ok kor satan mm. an ok an kor nyasaye jomoko wacho ni koro gin gin atheist onge ng'at ma koro giyie kuome mm. jogi jogo support jachien indirect nikech atheist gin jok mochiwacho nochung' midie gin onge ng'ama giyie kuome eh gin giwacho ni onge ng'ama giyie kuome dong ah. e dong nitie ng'at ma gidenaye nitie ng'ama gikwedo eh nitie ng'at ma gikwedo mar adier ma nonyuolo mm. eh to en nyasaye kamano iwacho ni yesu ne ler en ler ka an gi yesu to adak e ler eh. ka onge yesu Takwedo ni sono dak e mudho. Mano. Kamano. Eh. Pod odhi nyime ka endi gi lero ni tiende wechego eki ma bende samoro dibed ka ok ng'eyo kuom dakie e mudho no endi ma bende opogore ngima mar ler. Kar chakruok Nyasaye nopogo ler gi mudho. Ema watemo laro kae, watemo lero ka endi wechego eki mag mudho modakie chuny dhano. Ok odak kanyo endi ler mitemo mineno kaka nisewacho mokwongo. An gi penjo mogik kanyakla sa bende mayo wang'wa kacha chande. mondo bende watiek kaendi eka watieko. Jogi eki ma bende osekawo ler mari ah, kapok apenje mano to Yesu chieng' moro kapuonjo to wacho ni onge ng'ama nyalo moko taya kawo to kawo to kete ang'owa E bwo. Um- um- umoga ang'owa umoga tonga kata bende kete e bwo mesa mondo kik ler betie Mm. inyalo wacho ang'o wach ang'o ma notemo nyiso jopiny nikech wach ler mwalosi e sani mudho mwalosi e sani endi. Ineno gima timore Aha. en ni Be mano be e gima timore sani e dinde duto nikech dinde duto gise mana kaka piny ikore mar rwako jata piny mm. ma en ondiek yesu wuoyo kuome kone ya ni en the prince of the world mm-hmm. yesu luonge kamano mm. eh, magidholuo wanyalo luongo nang'owa Eh, En e ruoth mar ruoth eh, ruoth mar piny ruoth mar piny. ji ikore mar rwake Yikore mar rwako ruoth mar en piny. ok en ruoth ni en ruoth moa e kingdom Mhm. moa e piny ruoth aa Mhm. en ruoth moa e piny ruoth mar ang'o mar dini Mm. nikech kanyo ema giruo- gi- gi- gita- gitayo chunje mag ji Kanyo gitayo chunje mag ji. eh, chunje mag ji mondo giyud gimiluongo ni jogo konyalo yie kuomgi. Eh, Mm. mano emomiyo Sani kopuonji kuom gima iluongo ni ya be maber mar piny ma iluongo ni prosperity gospel to gini inuo ka donjo kuomi ahinya moloyo wach kristo ming'e mana ni kristo mm. en gima ne gitim kwe kuome en eh, nego bed mana ni mondo ayud ohala inwang'o ohala mm. iwinjo kamano mane gima nego mane gima ing'eyo ng'eyo ni kiseng'eyo kamano mm-hmm. ni puonj mar piny modhi gi iye mhm. no goli kuom Nyasaye. Puonj matera gombo kata dwaro mag piny. Mag piny. Gola kuom Nyasaye. Goli kuom Nyasaye. Mm. Kendo miyo ok ibed nyathi Nyasaye. Kamano. miyo idago ngima mar pinyruodh mudho mm. ing'e ni ji ka ng'iyo mm-hmm. prosperity gospel to ginene ka gima en ochalo ka gima en nyasaye ni eye lakini nyasaye onge iye mm. en ena mar pinyruodh satan pewa kamano kech ok owuo kuom nyasaye en owuoyo mana kuom gima nyasaye ni omaga piny eh. mm. ate bro rwaka that god nyasaye ma giwuoyo koro ok nyasachwa en nyasaye machielo ma pinyruodh pinyni mar mwandu mar piny ma eh mar mwandu mar piny ma koro en satan mm. eh koro misali ka Yesu nowacho ni mondo wamok taya eh. to wakete kama oganda duto nyalo neno eh. nyiso nyaka wathegre gi gombo bende mag piny eh. nikech en owuon en e taya mano mm. koro inwang'o ka injili hie hie oket lerne mm-hmm. ma en kristo oket e bwo piny mm. to injili ma ket ler e chuny ji ema koro Iparo ni sama sama sama sama oket taya gi piny. Oume kamoro. Ehe.
Mm -hmm. Usama kata okete bwo mesa mm-hmm. kata ume ga tonga. Mm -hmm. Iso golo uwuok ma dimbi dimbi. To ok nyal nene maber.
Eh, koro itiyo kod Yesu ma dimbi dimbi no. Aha. Uh -huh. To mudhe nikech mudho ng'eny. Mm -hmm. Koro injili mar mudhe migolo. Mm. Aeto Yesu ma dimbi dimbi cha uh -huh. itiyo gi nyinge nikech ang'owa. ji ong'eyo ni en Eh, nyaka Wuod Roho. nyaka ti nikech Yesu e ler Mm. Yesu e taya Ka wang' odhi gi nyinge.
Eh, ka ang' wadhi gi nyinge Aha. duogo biro yie kodwa Mm. Eh, to ka ok wadhi gi nyinge To ang' ne giriambo. ang' ne giriambo Mm.
koro nyaka wati gi nyinge to waketo mudho mang'eny Mm. Mudho waketo kama joka ok ne. Eh. Wan ema wang'eyo kama wanene. Eh. Erokamano ahinya Ruoth Nyasaye. Mano endi en wach maber ahinya kanyo endi kaka naseng'isi motelo ni bende chenro ni endi oyango ni kanyo endi Mago eki matimore e ngima dhano endi moloyo to bende dak e muoth kaka naseng'isi kwachako chenro kama endi kapok watieko. Ang'o ma diwach ne jowinjo? Gima nyalo wacho negi ni nyaka giwe dak mar mudho mhm. nikech mano gima biro teri ka motho piny jogo motho mosiko ma nyaka chieng' ma mach nitie mm. kendo we mondo anyisi niya ni polo en gima nitiere polo nitie mano gima nitie mm. ok en gima waparo apara entie to en gima nitiere kamano eh, saye matin wanyalo lero kaka polo nitie mm. polo en gima nitie eh, to kaka polo nitiere no nyiso ni in bende nyaka iyie mondo iwe ngimani mar mudho kati bed ma jadolo to mane gimi bene ineno ka ibene kelo kelo kelo ni wala nyaka wawe nikech mm. kinde ka poni Yesu pok obiro mm-hmm. ibro weri ibro weri ringruoge abro go kingro ibro weri ringruoge no kaka ro mm-hmm. ringruoge iko to inido kaka ro e kibro ng'eyo ni kara ywak nitiere mochwere kamano
Erokamano nyawinjo mar kaka isenonyo noendi mane giko mar chenro ni endi mar yango ni kanyo endi dak e weche go eki mag mudho kaachiel bende gi dak e ler ka gino ni bende gwedhori mokalo kamoro amora ma intie aro ke chenro maber chak biro kanyo chieng' wuok tich ikwenye kod Anna Jwang' Junior kapok watieko to ket wach Nyasaye we walam kama iti duong' odog ni wuoro piny mari wayie kuome chutho wang'eyo ni in wuorwa nikech adier ne imiyowa tich kikelowa piny ka ok mondo walos gige piny jatelo to mondo walos chuny ji jehova mondo obed kaka in owuon mane gima ni kelo mana e piny jatelo miyo goni ni erokamano ng'ama ne winjo wa jatelo kony chunye chutho kendo igol chunye mudho kendo iketie ler kaka in ler ero kamano nikech lweti mararieya osechopo kamoro chunye e nying yesu maduong' ma jawar amen amen